Ka channel ah ka lo lawm a che. Tun tum electronic basic ah chuan component kan hman tam em em. Capacitor chungchang kan en dawn a. Capacitor chu enge a nia a hmanna te chi hrang hrang kan neih te kan tarlang leh dawn a ni. Le capacitor chu passive component a zing ami a nia. A hnathawh ber chu electric energy, electric field emaw charge anga lo khawl kha a ni. Capacitor ina charge a khawl tham theih zat kha capacitance tiin kan sawi a, capital C in kan represent a, a SI unit hi farad a ni. Thir plate pahnih indek lo a kan dah hian capacitor chu a ni mai a. Supply emaw battery kan connect hian battery negative atangin electron a rawn chhuak ang a, plate pakhatah hian a han awm ang a. Chuan plate pakhat zawk atangin electron rawn nek chhuakin battery positive lamah a kal ve ang a. Chu electron kal kan neih avang chuan current a kal kan ti thei a. Current leh electron kal dan zawng hi in opposite chiah a nih avangin current hi ti zawng hian kan ziak thei a ni. Hei hi capacitor in charge dan tur a ni a, ti hian a in charge char char ang a. Capacitor voltage kha kan supply voltage zat a nih hunah electron kal tawh loin current a awm tawh lo a. Tichuan plate pakhat negative kan neng a, chuan plate pakhat positive kan neng a, Hei capacitor ena charge a khawl kan tih kha a ni. Battery hi la sawn pawh ni ila charge hi a la khawl reng ang a. Hei vang hian circuit kan siam dawn pawn discharge phawt tur kan tihna chhan kha a ni. Load emaw current kalna tur kan siam khan electron hi positive lamah han a han kal ang a, tichuan current kha tizawng hian kan nei leh anga chuan kan capacitor kha a in discharge leh dawn a ni. Tuna kan sawi ang khan four point three volt ah capacitor hi ka connect a, kan capacitor khan four point three volt lo nei ve in LED hi ka connect chuan a ti eng thei a. Amaherawh chu capacitance hi one thousand microfarad chauh a nih vangin energy tam tak kha a store thei lo va, rei a daih lem lo a ni. Capacitor chhung hin n-ta ila, lai metal foil hi kan plate te pahnih kha a ni a, tin a kara paper ang deuh hi insulator dielectric kan tih kha a ni. Dielectric hian kan plate te pahnih indek tur a lo ven bakah a capacitance a kha a tisang ve bawk a ni. Chuvang chuan capacitance hi ti hian kan ziak thei a, A hi kan plate area a ni a, D hi kan plate te pahnih distance inkarhlat zawng kha a ni a,

capacitor hi kan charge chuan a voltage hi vaikhatah a full nghal pup thei lova, a waveform ang zawnga kan en chuan ti hian muang changin a rawn full a, amah erawh chu a current kha chu vaikhatah a kal pup thei avangin straight line chho pup ang hian kan represent thin a ni. Hei hi DC a kan connect chuan a awm dan tur a ni a, AC kan connect ve thung chuan kan capacitor a voltage waveform kha kan AC supply voltage ang chiah kha a ni ang a, amaherawhchu a DC a kan sawi ang khan a karen hi a kal hmasak theih zawk avangin ti hian tlema hmasa zawk hian kan siam thin a, chuvang chuan capacitor hian phase shift a nei kan ti a, karen hian ninety degree in a voltage a lead kan ti thin a ni. Capacitor an siam dan avang hian ESL, Equivalent Series Inductance, kan tih leh ESR, Equivalent Series Resistance, kan tih kha a nei tel a,

Current a kal ta mang a, capacitance a tlemin current a kal tle mang a. Chutiang bawk chuan frequency hniamah current a kal tle mang a, frequency sangah current a kal tam dawn a ni. Hetiang a nih avang hian capacitor chi khat chauh kha kan hmang reng thei lo a, chuvang chuan chi hrang hrang kan neih kha ngai a ni.

kan supply atanga noise emaw voltage suh compensate nana kan hman decoupling capacitor kan tih atan te kan hmang a, tin DC leh AC thlir hran nana kan hman coupling capacitor kan tih atan te filter siam nan high pass filter emaw low pass filter kan tih ang chi a kan hman ang. capacitor filter capacitor kan tih ang chi te tin kan supply smooth tu lo ti mam tu kan tih mai ang chi smoothing capacitor atan te kan hmang a tin kan AC motor ah te a tir a thuai vir tu atan a kan hman starter capacitor kan tih ang chi ah te kan hmang a a hman a tur hi tam tak a awm thei a video dang ah te chip chiar zawk in kan la en thei tur ah ngai ila tun video atan chuan khami chhin kha ni rih se. Capacitor chu engemaw chen chu kan hman thiam a, a thawh dan te kan hriat ngei ka beisei a, like leh share kha theihnghilh lo la, tin i lo la subscribe lo nih chuan i lo subscribe bawk dawn nia.